Uran fell-as le Tombon Royal de la Mauritanie. Mebla ma bedren-d eh, agellid illan dagi. Acu kan wid yessnen amezruy d wid i tafarran i tles amaziɣ, ẓran d akken-nni d agellid Yuba wis sin akk tmeṭṭut-ines i ineṭṭlen dagi, yeɛni d timqbert n twacult n ugellid. Ihi, Amtiq-agi izga-d di tɣiwant n Sidi Raced, ɣef tama umalu n Lezzayer tamanaɣt, azal n settin kilumitr, am wakken iqreb mliḥ mliḥ ɣer tmeddit n Tipaza. Uẓekka-agi yebna ɣef yiwet n tewrirt ɛlayen ɣef lebḥer, azal mitin u waḥed u settin limitras. Amtiq agi izga-d gar lebḥar akked uẓɣar n Lamitija. Agellid Yuba Wisin d netta i yellan d agellid ɣef tgelda i d-iṭṭfen di tama ufella n Merruk alami d asif mi qqaren tura Wad Lkbir yellan di tama n Sṭif. U tamanaɣt-ines qqaren-as Sizaria tin mi sawalen tura Cercel. Anda illa lberǧ ugellid ugellid nneɣ tiɣurfatin ugellid ad nuɣal ɣer wawal acimi teqqaren le tombon de la chrétienne ulamma isem-nnes ur iṣeḥḥaw ara cku lemqam-agi ɣur-s rebɛa tewwura yal tawwurt ɣur-s tlata lmitrat di leɛli rebɛa tegwura-agi ttwafeṣlent d tegwura meɛna mačči d tegwura des faux sports u yal tawwurt ɣur-s ldisan yettcabin lakerwa dɣa semman-as le tombon de la chrétienne meɛna aẓekka-agi neɣ lemqam-agi yettwabna uqbel ad d-ilal Ɛisa Lmasiḥ uqbel ad d-ban lakeṛwa-agi n Lmasiḥ. Ɣef wannect-a i d-qqaren imusnawen d akken wid i s-isemman le tombon de la chrétienne ɣelṭen di leḥsab-nsen. later-agi ibna d imdewwer s weẓru ineǧren yal aẓru ur yemgarad ara ad wayeḍ ayen yessewhamen mliḥ mliḥ deg-s d akken Yettbeddil likuluḍ gar tefsut d unebdu akk d ccetwa. Akk d mi ara yili yiṭij neɣ asigna. Tikwal yettban-d d azeggaɣ, tikwal iteddu di llun normal. Lbenya-nnes teɛlay tnayen u tlatin lmitrat u rebɛin, ma ldyamiṭr-nnes ɣur-s settin lmitrat u tesɛin. Yettwabna asmi temmut Selina tis snat tameṭṭut n ugellid Yuba wis sin, wasmi yemmut netta diɣen rnant ar ɣur-s. Later-agi, ɣur-s yiwet n tewwurt kan. Ddaw ddaw akal, tesɛa azal n lmitra. U mi ara tkecmeḍ ad teknuḍ sin akin ad d-tafeḍ yiwen ukulwar yettawin ar yiwet n texxamt.

Anda yenṭel imedṛasen d wigi aɣ d ifken ttbut d akken imaziɣen lḥan yerna ddan di tɣerma am igduden merra n yigrakal wigi merra ttwabnan di ddwla d anumidi imaziɣ ayen ittwasdermen di gumtiq-agi neɣ deg uẓekka-agi n ugellid yuba wis sin

i d-yeɣlin ad d lqaɛa. Asmi d-kcem Fransa Napoleon III yumer akken ad kemmlen anadi di lemqam-agi. Ayagi deg useggas n 1865 anza i d-skeflen aṭas n tɣawsiwin nniḍen deg-s akked later n Yuba Wis Sin di tmannaɣt-nnes n Cercel.

Imi qqaren tura Ɛennaba, baba-s d Yuba amenzu yellan yettnaɣ d Iṛumyen, yemmut deg umennuɣ d ṭṭrad netta d Liruma. Yemmut u yeǧǧa-d mmi-s-agi awḥid xemsa kan iseggasen di leɛmer-is, yeɛni ilul deg useggas n tnin u xemsin qbel tlallit n Lmasiḥ, u lejdud-ines d Yugurten akked ugellid Masinisa. Asmi d-iqqim d agujil, wwin-t liruman ɣer Rum, u d nutni i t-id-isekkaren, i t-isteɣren, alammi d asmi i yewweḍ d amussnaw ameqqran d tsekla, tsertit, tẓurin, d lumuṛ amek i ttaṭṭafen imeṭṭyal n leḥkem. Asmi iwweḍ 25 iseggasen, yezweǧ netta akked Selina eh, Selini Cleopatra, yelli-s ugellid aferɛuni n Maṣer ameqqran mi qqaren Cleopatra. Asmi yezweǧ yerna ifuk leqraya-nnes, yuɣal-d ɣer Friqt Ugafa, netta akked tmeṭṭut-is. Anda i yuɣalen netta i d agellid n Lamuriṭanit, anda yebna tamanaɣt ines s iẓeryan mi qqaren tura Cacel, illan tuɣal d yiwet temdint n tẓurin d ccbaḥa n lbenyan ines, d iberdan ines, d lejnanat ines, yerna yebna lberǧ

Di lawan-nni ines, am wakken diɣen Yuba wis sin d win i d-yessuffɣen Isurdiyen, anida i d-yessedda netta akked tmeṭṭut-ines akk d lfil yellan d azamul n lbal n Afriqya s ufel isurdiyen-nni. Yuba wis sin d agellid yeɣran aṭas, ur yettmeslay aṭas n tutlayin. am akken yura aṭas n yidlisen ama deg umezruy neɣ la filozofi yura diɣen ɣef yimɣan yura diɣen ɣef lasrat akked la jugrafi am akken ɣur-s yiwet n temkarḍit tameqqrant la bibliotek anda isuzur tussna wi d netta i yuran ɣef umezruy n Masinisia Luberber d wiyaḍ nra alammi d-yeqqim akka umezruy yettruḥ si tsuta

ilmend n leqraya d tussna i s-ifka Rebbi. D yiwen ugellid i yellan yesɛa merra tiɣawsiwin i wakken ad yili d agellid. S umata, Yuba wis sin iḥkem tamurt xemsin iseggasen u yemmut di leɛmer-is xemsa u sebɛin. U asmi yemmut, rnant imeṭṭal ar tama n tmeṭṭut-is ines dagi di lmuzulay-agi n Tipaza. Akka,

I d-tuɣal wazal d ccan i yimeṭqan yecban wigi, am uẓekka n Masinisa d Lxerrub di Qsenṭina, d Medɣasen di tama n Batna, akked lipiramid i llan di Medrusa i d-izgan di Frenda, azal n tlatin kilumetr ɣef Tihert neɣ Tyaṭ, anda i llan tleṭṭac Iẓekwan igelliden imaziɣen ttwaxedmen am les pyramides, ugar telṭac agini iẓekwan qqimen-d kan tlata, ma d wiyaḍ merra uɣalen d ixerban yeɛni les ruines. Akk d uẓekka d iḍan n Takfarinas i d-izgan di tama n Sulu Zlan, akk d uẓekka n Sifax Illan deg At Ɣanam d Ɛin Tumucent. Amtiq-agi n ugellid Yuba wis sin ɛeddaɣ-t-id fell- ɛeddaɣ-d fell-as deg useggas n 1974 asmi lliɣ xeddmeɣ di temdit n Bufarik, meɛna ur ẓriɣ ara d acu-t umtiq-agi, yerna diɣen ulac aɛessas fell-as, nufa-d ula d ameksa iksa ar tama-ines. Ass-a, ma yella yuɣal-as-d wazal i umtiq-agi akked imteqqan nniḍen, ad d-nini ayuz, Gedha, i tsuta n tefsut imaziɣen n tmanyin, anda i d-rran nnehta i yimaziɣen ama d wid yellan d lḥeyyin neɣ nnig tmurt neɣ d wid yellan ddaw tmedlin, terɛad tefrawest Friqt ugafa s umata, di ɛecrin yebrir n tmanyin ass-a agdud yerra-yasen tajmilt merra i lejdud-nneɣ sekkren-d merra ismawen-nsen anda i semman i warraw-nsen ismawen n Masinisa Yugurten Yuva Masipsa Sifaks Takfarinas Kahina Kuthayla, Medɣasen, Tinhinan akked wiyaḍ merra. Ma yella agellid Cacnaq, ma d ayla d agellid Cacnaq, i d-ifder Tura akked la Bible, win illan d amaziɣ yeḥkem di tmurt iferɛunen, ar ɣur-s i cudden aseggas amaynut imaziɣen, yeɛni yennayer ittɛeggiden merra imaziɣen di tmazɣa s umata, u sbedden-as lestatu di tizi.